מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת יומא דף ו' עמוד ב'. לאמיר אנהייבן זיבן שורות פון אויבן. אבער לאמיר אנהייבן די גמרא מיט א קורצע הקדמה. האבן געלערנט אין די משנה, שבעת ימים קודם יום כיפורין, מ'אפרישן כהן גדול מביתו ללשכת פרהדרין. איך נעם דעם כהן גדול זיבן טעג פאר יום כיפור, און איך לייג אים אריין אין לשכת פרהדרין. האב איך שוין גערעדט דערפון וואס די סיבה, האבן געהאט א מחלוקת. רבי יוחנן זאגט, איך לערן עס פון מילים. ריש לקישוק זאגט, ניין, איך לערן עס אויס פון סיני, מילים קען איך נישט לערנען. על כל פנים דאס איז שוין געווען די מחלוקת ביז אהער. האט די גמרא געפרעגט א שאלה, זאל ער גיין צוזאמען מיט זיין ווייב? דער בית אב פארוואס דארף ער זיך אפשיידן פון זיין ווייב? זאל זי אויך קומען דארטן. ס'איז ממילא א פלאץ וואו דער כהן גדול קען שלאפן, ער קען זיצן, ס'איז נישט א חלק די נאזורה, זאל זי מיטקומען. די גמרא זאגט ניין, איך האב א פראבלעם, איך האב מורא אויב וועט זי מיטקומען, זענען זיין צוזאמען, אוודאי זי איז טהור און זיי קענען זיין צוזאמען, אבער נאכדעם זעט מען עפעס א שאלה, און נאכדעם שטעלט זיך אויס קען זיין אז בשעת ווען זיי זענען געווען צוזאמען איז זי שוין געווען א נדה, איז ער דאך א בועל נדה, קומט אויס ער וועט זיין טמא פאר זיבן טעג, און אז ער וועט זיין טמא זיבן טעג קען ער נישט מאכן קיין עבודה, פאר דעם זאג איך אין כהן גדול, דו קום אליינס, מאך פריש נוירסי מבית, דיין ווייב זי זאל בלייבן אינדערהיים, איך וויל נישט האבן די פראבלעמען. און מיט דעם פרעגט די גמרא אזא שאלה, ואפשר אתה מפרישו מטומאת ביתו, הפרישיה מטומאת המת. ס'איז זייער פיין און וואויל, איך פארשטיי, דו ווילסט דיין ווייב זאל בלייבן אינדערהיים, איך וויל נישט האבן קיין פראבלעמען, פארשטיי דיך זייער גוט. אבער דער כהן גדול דרייט זיך דא צווישן מענטשן, ער איז אין א זארע, ער גייט אריין, ער איז ארויס, ער דרייט זיך צווישן מענטשן, קען דאך זיין איינער גייט דא שטארבן, און אויב איינער גייט דא שטארבן, עט ער ווערן א תמות המת, און ווייטער עט ער זיין טמא, כאטשיג פאר זיבן טעג, און עט נישט קענען מאכן די עבודה. און וואס האסטו אויפגעטון? איך פארשטיי, זיין ווייב זי לאז איך אינדערהיים, ווייל איך וויל נישט האבן קיין פראבלעמען, אבער איך ברענג אים אריין אין די א זארע, איך ברענג א לשכת פארהעדערן, איך ברענג אים צווישן דעם עולם, און איינער זאל דארט נישט שטארבן, אקעי דאס האב איך נישט מורא. איין מינוט פארוואס נישט? אז דו האסט מורא עט נישט קענען מאכן א עבודה, לייג אים אריין אין א צימער, לאז אים דארטן אינגאנצן אליינס, קיינער זאל נישט קענען צוקומען צו אים, אזוי וועט קיינער שטארבן עט טאקע זיכער קענען מאכן די עבודה אויף יום כיפור. אמר רב תחליפה אביא דרב הנה משמיה דרבה, זאגט איך האב א תירוץ פאר דיר, זה עושה מרת טומאת המת היתרי היא בציבור, לאמיר מסביר זיין וואס טוט זיך דא. ס'איז דא א מחלוקת ווען די ציבור איז געווארן טמא, איך האב דא א גאנצע ציבור די רוב צימעס וואס זענען טמא, צו איך האב רוב כהנים וואס זענען געווארן טמא, אדער איך האב די כלי המקדש וואס זיי זענען געווארן טמא. קען איך יעצט אנגיין מיט מיין עבודה? אדער זאג איך איין מינוט, טמא, טמא ריין אין בית המקדש? ביסטו משוגע? דאס איז די ערגסטע זאך וואס איך קען טון, אוודאי קען איך נישט ווייטער מאכן די עבודה. איז דאס איז כולי עלמא מודה, ווען ס'קומט צו א קרבן ציבור, צו קרבנות וואס האבן א געוויסע צייט אויף זיך, מען מוז עס יעצט מקריב זיין, אוודאי קען מען עס מקריב זיין אפילו בטומאה, ווייל די טומאה ווערט אפגעשטופט, די טומאה איז נישט דא. די שאלה איז נאר וויאזוי טו איך דאס, וויאזוי ארבעט דאס? איז דאס פשט אז היתרו בציבור? איז איך זאג די טומאה נישט דא, ס'איז אוועק. ווען ס'קומט צו א קרבן ציבור, און די ציבור איז טמא, די כהנים זענען טמא, די כלים זענען טמא, איך נעם די טומאה, איך ווארף עס אוועק, ס'איז נישט דא דא קיין טומאה, אלעס איז פיין און וואויל, ס'איז ריין, ס'איז טהור, מ'קען ווייטער אנגיין גאנץ נארמאל. אדער זאג איך ניין, די חי' איז בציבור. ס'איז א בדיעבד'יגע מצב, איך האב נישט קיין ברירה, איך מוז עס טון, אקעי ווייסט וואס לאמיר מאכן. אבער צו זאגן ניין אז ס'איז א לכתחילה'דיגע זאך, דאס זאג איך שוין נישט. למאי נפקא מינה, היתר בציבור, דחייה בציבור, וואס מאכט מיין חילוק? וויל ער זאגן אזוי, די כהן גדול וואס איך האב דא פאר מיך, אויב איינער גייט דא שטארבן, דארף איך אכטונג געבן אויף דעם צו נישט? אויב זאג איך אז טומאה היתר בציבור, ס'איז ממש א היתר, איך נעם די טומאה, איך ווארף עס אוועק, דו עקזיסט נישט, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דיך, ס'איז א קרבן ציבור, ס'איז א קרבן וואס מ'מוז יעצט ברענגען, אויב אזוי האב איך בכלל נישט קיין פראבלעם מיט טומאה, אויב אזוי גייט מיר נישט אן אז דער כהן גדול וועט איצט ווערן טמא. ווייל איך נעם די טומאה, ס'איז היתר בציבור, ווארף איך עס אוועק, און אויב אזוי קען איך ווייטער אנגיין מיין גאנצע עבודה גאנץ נארמאל אפילו דער כהן גדול איז טמא. איז אויב אזוי ברענג איך אים אריין, דו דריי דיך צווישן מענטשן, איי אפשר וועט איינער שטארבן? נו וואס גייט מיך אן? די טומאה איז היתרה, איך האב נישט קיין שום פראבלעם מיט'ן טומאה נישט. גראדע די ראשונים רעדן אויף דעם אויב איז ער טאקע געווארן טמא גייט ער מאכן א עבודה אדער די סגן. אבער באופן כללי בעצם האב איך נישט קיין פראבלעם מיטן גאנצן טעמע דא. און אויב די גאנצע טעמע איז בכלל נישט קיין געשעפט נישט קיין משא מתן דארף איך נישט נעמען דעם כהן און זאגן אה דו גיי אריין אין דיין צימער קיינער זאל דיך נישט מטמא זיין ווייל העכסטנס וועסטו יא ווערן טמא. טמא איז היתר בצבע ס'איז היתר ס'איז אינגאנצן מותר ס'איז גארנישט דא אויב זאג איך אבער פון די אנדערע זייט אז דכ י הי' בציבה, אבער די עבד'יגע מצב, כאילו איך האב נישט קיין ברירה, ווייסט וואס, דו קענסט ווייטער מאכן דעם קרבן, אבער דכ י, אויב אזוי זאג איך פאר'ן כהן גיי אריין אין דיין צימער, אז דו קענסט דיך האלטן ריין, אוודאי זאלסטו דיך האלטן ריין. איז פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, זו עושה מרת טומאת המת היתר הי' בציבה, פון דעם וואס איך זעה אז איך נעם דעם כהן גדול און איך לאז אים צווישן מענטשן, איך האב נישט קיין פראבלעם, אפשר וועט איינער שטארבן, זאל ער שטארבן, און איך גיי אים נישט איינשפארן אין זיין צימער, זעסטו פון דעם אז היתר בציבור, האט מען גענומען די גאנצע טומאה, און מען זאגט צו די טומאה, איך האב נישט קיין געשעפט מיט דיך, מען האנדלט דא מיט קרבנות ציבור, קרבנות וואס האבן א געוויסע צייט, אויב אזוי איך האב נישט קיין פראבלעם דערמיט, איז פארדעם די כהן גדול ווילסט דיך דרייען, געזונטהייט דריי דיך, און איך זאג נישט פאר אים, רב כהן, גיי אריין אין דיין צימער. רבינו אמר רבינו זאגט ניין, אפילו תהי' מיט טומאת המת דחי' היא בציבור. זאלסטו וויסן מען קען זאגן אפילו אז טומאה תחי' היא בציבור, די גאנצע זאך איז ממש א בדיעבד'יגע זאך. נאר וואס, טומאת המת לא שכיחא. די גאנצע טומאת המת, די כהן זאל רעדן מיט איינעם און פונקט דא אין א זאל פונקט יעצט זאל איינער שטארבן, דאס איז לא שכיחא. מה שאין כן טומאת בייסע איז שכיחא. תימוס בעשוי, דאס איז מער שכיח'ער אקעגן די מיסה, איז פאר דעם פון זיין ווייב זאג איך, רעבעצן, דיר בלייבן אינדערהיים, איך וועל נישט האבן קיין פראבלעמען, אבער צו זאגן אפשר דא פונקט איינער שטארבן, פונקט ווען איך שטיי דא מיטן כהן גדול און ער זאל ווערן טמא, אויף דעם האב איך נישט מורא, אבער אוודאי אז ס'געשעהט אזא זאך, זאג איך ס'איז ממש לכתחילה מ'קען ווייטער אנגיין. ניין, מען קען זאגן אפילו דחי', ס'איז א בדיעבד, אבער פון אזא בדיעבד האב איך נישט מורא און פארדעם נעם איך נישט דעם כהן און איך גיי אים דא איינשפארן פאר שבעת ימים זאל ער נישט זיין צווישן מענטשן. זאגט די גמרא נאך א חילוק, איתמר, טומאת המת, ר' נחמן אומר היתר היא בציבור, ור' ששת אומר דחי' היא בציבור, וואס איז אונזער מחלוקת? צו זאג איך ס'איז דחי', אדער ניין ס'איז היתר ס'איז אלעס א קהלה כתחילה'דיג. זאגט די גמרא אזוי, היכי דאיכא טמאים וטהורים בהאי בית אב, אז איך האב דא א גאנצע בית אב, היינטיגע טאג ארבעט משפחת וואטעווער ס'איז, און למעשה צווישן זיי האב איך טהורין און איך האב טמאים, איז כולי עלמא לא פליגי דטהורין אבדי וטמאי לא אבדי, איז יעדער איינער מסכים אז דו האסט דא כשר'ע ריינע כהנים, אוודאי זאל איך נוצן די ריינע כהנים, און די וואס זענען טהור מ'לייג זיי אויף א זייט. כי פליגי, די שאלה איז נאר לאדירה ולעשייה טהורה מבית אב אחרינא. איך האב נישט קיין כהנים יעצט, די גאנצע בית אב יעדער דא איז טמא. זאל איך יעצט אריינברענגן אנדערע כהנים, וואס בעצם היינט נישט זייער טורן, היינט נישט די צייט וואס זיי דארפן מאכן עבודה, אבער היות זיי זענען טהור זאל איך זיי אריין אימפארטירן? אדער ניין זאג איך למעשה די היינטיגע בית משמע, זיי זענען דא, און איך נעם אז זיי זענען טמא, אבער זיי האבן זאג איך היתרו, פיין קענסט אווער גיין. אויף דעם די גמרא מסביר, רב נחמן אמר העתה היא בציבה, די גאנצע זאך איז א העתה, און אויב אזוי ולא מדרינן גיי איך נישט אויפזוכן פרישע כהנים, ווייל למעשה מיינע אלע כהנים זענען טמא, ס'איז היתרו, איך נעם די גאנצע טומאה איך ווארף עס ארויס פון פענסטער כאילו עס איז נישט דא, און פאר דעם קענען זיי ווייטער אנגיין מיט די עבודה. ורב ששת אומר רב ששת זאגט ניין, דכי היא בציבה. ס'איז א דחי', ס'איז א בדיעבד, און אויב איז ער מהדרין א גיי איך זוכן פרישע כהנים, אז איך האב אנדערע כהנים וואס זיי קענען קומען זיי זאלן מאכן די עבודה, אוודאי וועל איך זיי אריין ברענגען. עיקר דאמר איז דא אנדערע וואס זאגן אפילו היכי דאיקא טהורין וטמאין באי בית אב, פליגער ר' נחמן, אפילו אין אזא פאל קריגט זיך ר' נחמן. אפילו ווען איך האב אין איין גרופע, איך האב א חלק טהורים און א חלק טמאים, וואס ביז יעצט האבן געזאגט, אהא, אוודאי דו האסט אין די זעלבע קאט, אויב זיי גייען נישט נוצן די טמא'נע, גיי נוצן די טהור'דיגע, זאגט די עיקר דאמרין ניין, אפילו היכי די עיקר טהורין, אפילו ווען איך האב טהורין, וטמאים ביי אהיב בית אב, צוזאמען מיט טמאים, פליגער ר' נחמן נאך אלץ קריגט זיך ר' נחמן, ואומר, און ער זאגט, עובדי נ מיט טמאים, די טמא'נע מענטשן זיי קענען אויך מאכן, די קאנם קענען אויך מאכן, דכל תימאס מעסט בציבה רחמנא שריא, ווייל רבי נחמן גייט אויף אזוי ווייט, תימרא היתרא בציבה, וואס מיינט היתרא? ס'איז אינגאנצן מיתה, ס'איז נישט קיין בדיעבד'יגע מצב, ס'איז א לכתחילה'דיגע זאך. איז אויב איז אויס, איך נעם די גאנצע טומאה איך ווארף עס ארויס פון פענסטער, האב איך דא מענטשן וואס זענען טמא, גייט מיר נישט אן, די טומאה איז נישט דא, ס'איז היתרא בציבה. אויב איז אזוי גארף איך נישט אפילו אין די איין קארט צוטיילן טהור אדער טמא, יעדער קען קומען מאכן עבודה, ווייל תימרא היתרא בציבה.